Essalawmalikim hormatly ildeşler! Uly gepleşiklerimizden möhüm bölekler. Dejjal we onuň ýaranlary atly rubrikamyzyň nobatdaky bölümi. Günbatardan hereket edilýänem bolsa serediň adamlar bu taýda şol gadymy sionistik plan amala aşyrylýar. Sionistik plan amala aşyrylýar, dünýäni el aljak güýçler şo güýçler. Ýöne bular Günbataram ulanyp otyr, anglo-sakson milletleriniň ýurtlarynyň goşunlarynyň güýçlerini hem ulanyp otyrlar, şolaryň syýasatçylaryny hem ulanýarlar. Hem salafili, salafy, ýagny sünni musulmanlaryň güýçlerini ulanyp otyrlar. Şol planlary, öz planlaryny amala aşyrmak üçin. Indi bular, serediň indi, dünýä agalyk etmek üçin, dünýä öz diýenini etdirmek üçin näme etmeli? Öňi bilen hem territoriýany eýelemeli, hemem eliňe şolaň resursyny almaly, ýagny ýangyçlaryny, ýangyç resurslaryny almaly. Indi göz öňüne getiriň, häzir iň ýangyja baý, nebite baý döwlet Wenesuela. Oňa döwlet liderini ogurlap gaçdy-da, olaň häzir nebit sektoryny eline alýarlar bular. Sionistler alýar. Şuny alýan. Amerika diýip düşünmäň. Amerika ol ýöne gural. Gural şu dünýä agalygyny amala aşyrjak bolýan ýehudi sionistik plany amala aşyrmakdaky gural ol. Indi Eýran öz nebit baýlygy boýunça üçünji ýerde durýan döwlet. Häzir Eýran darga-dag etdiň, bu taýyp öz oýunjaklaryny getirse, balaňam resursny ele ele alyp bilýärler. Onsoň Nebit baýlygyny ele alaňsoň, buram ýaňky par saýlaw döwletleri diýdik, Katar, Arap Emirlikleri, Bahreýn, bulaň hemmesi hem şu günki gün gynansak-da, ýehudylaň hyzmatkärleri boldular. Ýehudylaň hyzmatkärleri boldular, şolaň birinden hem garşylyk ýokdur. Oňa subutnama gerek däl, göze dürtülip duran zat ol. Perdäň aňyrsynda hemmesem söwda gatnaşygyny edip otyrlar, Yzraýylly. Dillerinde näme diýseler diýibersinler. Ärdogan ýaly. Indi Ärdoganam söze gezek gelende haýbat atan bolýandyr, aý, gije-gündiz çykyş edenim bolýandyr Yzraýyla garşy. Emma iş ýüzünde näme edýär? Iş ýüzünde aýak allygyna ýehudy döwletine ýardam berip otyr, söwda edip otyr, gatnaşyk saklap otyr. Hany ýekeje sanatça barmy şoňa garşy? Ýokdur. Şoň üçin ol söze üns bermäň adamlar, edilýän işe üns beriň. Pars aýlawy döwletleri diýilýän ýaňky sünni arap döwletleriniň hem hemmesi gönden-göni ýakyn söwda hyzmatdaşlygyny hem maliýe hyzmatdaşlygyny alyp barýarlar. Diýen işler bilen. Häzirki uruşda-da Palestina arkasynda durýan ýokdur şol. Häzir indi Eýrana gezek gelende-de Praktikada, iş ýüzünde hiç zat edýän däldirler. Dil üsti bilen diýen borlar, biz ýaň azgarýas diýen borlar, eý diýerler, beý diýerler, iş ýüzüne gezek gelende hiç zat edýän däldirler. Netijede näme bolýar? Şo sionistlik plan bar, ýaňky görkezen planym amala aşyp gidip otyr. Bu döwletleriň käbirleri eýýäm meýletinlik bilen boýun egdiler. Käbirleri boýun egmäý, egmäýjek ýurtlara garşam harby çäreler görlüp, boýun egdirilýär. Indi iň soňky häzirki duran garşylyk diwar Eýran bilen Liwan. Eýran bilen Liwan ýumrulansoň, bütin gündogar, ýakyn gündogar doganlygyna diýlen ýaly ýehudylaryň täsir sferasyna geçýär ol. Siz pikir etmäň, o Ysraýylda bary ýok ol näçe sany bir 10 million ýaly ilaty bar. Şoň ýaryna golaýy ýehudylar. Ýani ýewreýler ýaryna golaýy. Bir gidenik palestinler, araplar. Ýani şo taýda bir gide tor 60 60 diýende 6 million töweregi Azraýyl bar diýip hasaplanýar. Indi siz pikir etmäň, bary ýok 6 ýawr 7 million ýehudi şo tutuş ýakyn gündogara öz kontrollygyny ýöreder, öz diýenini etdirer. Şo bolmaz diýip pikir etmäň adamlar. Ýönekeý mysal getireýin. On sekizinji, on sekizinji asyrda we Angliýa tutuş dünýäň üçden bir bölegini diýlen ýaly özüniň koloniýasyny gurdy. Bir bölegi Portugaliýanyň koloniýasy boldy ilki, ondan soň Portugaliýanyň täsiri yza çekildi, azaldy-da, soň Britaniýa, Ispaniýa hem-ä Gollandiýa. Soň bir azrak Fransiýa näme etdi, öz koloniýasyny gurdy. Ýöne iň uly kolon koloniýa döredip bilen döwlet Angliýa boldy. A, indi men şonda pikirlenip, gyzyklanyp gördüm-de, Angliýanyň ilaty şu on on sekizinji asyrda, on bir müň ýedi ýüz ellinji ýyllarda, iň haý-haýly döwründe, koloniýalaşdyrmak syýasatynyň iň haý-haý haý-haýly döwründe ilaty näçe bolduka diýip gyzyklanyp gördüm muny, on million töweregi eken. Şo döwürde 10 million töweregi eken. Emma şoň öz koloniýasyna öwren döwletleriniň hemme dünýä bölekleriniň, regionlarynyň sanawyny alyp görseň, ilatynyň sanawyny gyzyklanyp görseňiz, 1 milliarda ýakyn, ýagny 800 800 milliona golaý ilatly regionlar bolup çykýar. Şo döwürde. Indi özüňiz göz öňüne getiriň. 800 million ilat nire?

Tabyn boldumy Britaniýaň eden-etdiligine, kolonial syýasatyna tabyn boldular. Emma şolar häzir düşünjelilik bilen kellelerini işledäň etdiň, ellerine bolýa, ýarag bolmasyn, tüpeňleri ýok diýeli, topy ýok diýeli. Ellerine ýöne çarşak ýa pil alyp, pyçak alyp çykanlarynda-da, segsen adam, ýaňky ýüz adam bir adama garşy bolýa, ýa-da aýdaly segsen adam, segsen adam bir adama garşy durdy bolýa. sekiz ýüz million on milliona garşy dursa, segsen adam bir adama garşy durdy weli. Şolar azat bolup bilýärdiler-ä koloniýasynda. Elbetde bilýärdiler. Näme ýetmedi? Guramaçylyk ýetmedi. Näme ýetmedi? Üşük ýetmedi. Näme ýetmedi? Beýni ýetmedi. Netijede-de şolaryň eden-etdigine ýol berdiler, şolara gul boldular. Hemme emläklerini, baýlyklaryny öz elleri bilen şolara berdiler. Olar hem daşap oturdylar. Şeýdip baýap gitdiler bular. Ýewropaň bu kolonialistleri. Şeýdip baýadylar. Indi ýaňky ýakyn gündogara gaýdyp gelýär, şu günki güne gaýdyp gelýär. Indi Izrail biz aýtdyk, ýehudylaryň tutuş Izrailiň ýaňky ýehudi ilatyny sanaňda 6-7 milliondan geçenok diýýärsiň. Şolar tutuş giden bir ýakyn gündogara kontrollyk edip bilermi? Şolara öz diýenlerini ýöredip bilermi diýýän. Hawa, ýöredip biler. Olarda-da beýni bar. Olarda beýni bar. Bulaň aňrysynda şeýtanyň hudaýlary bar. Şol zatlar, şu hilegärlikleri öwredip oturan. Ylymlary bar bulaň ýörite. Şo taýdan alyp oturyň. Güýçli çeşmesi bar şe. Aýdylýar-a, şeýtan ähli ylmyň eýesidir diýilýär-ä, men şuňa ynanýan. Şulaň aňyrsynda ýöne-möne güýç duranok. Şulaň aňyrsynda, şulaň başarnyklarynyň aňyrsynda ezoterik güýçler dur, ony özlerem inkär edenok. Ony özlerem inkär edenok.